Twenty-one the Chin Time zohtu la ngaitu nan zate nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thawk chimnak kan thawk ṭhan la. Electric le wunci le Palik uktu an rian in an ṭhumh hnanak kong an fa an tlaih khawh lo caah a nu le pa telh in chungkhar milu pasarih an tlaih hnanak kong Miang peng ah sac ralkap sawmli an thi PDF nih teinak lawmhnak an tuah Butlin le Saiping kar ah sac ralkap sawmli an thi Pau Pakhuku lam ah bomb puahhnawh in palik pathum an thihnak kong CNDF Preventive Secretary in an chuhnak kong Tidim peng ah saya a kawlmi nih bom an i lamh sual caah minung pakhat a nunnak a liamnak kong kan miphun hawi harsami hna caah innhmun zakhat kan pek lai tiah Rev Dr. Thawng Ṭha Thang nih a ṭialnak kong April thla chungah inn thongthum le zanga renglo sac le a kuttang hna nih an khanghrawhnak kong an si la. Electric lei uanji le palik uktu an rian in an ṭhumh hnanak kong. sac nih rian khinhmi hna electric lei uanji Ongtan u le ramchung wunci palik ukbawi tanhlai hna cu mei nihnih ah an rian in an ṭhumh hna tiah theih a si. Ramchung huap in electric mei mih lengmangnak le ramdang lei rianṭuan hna an chuah cuahmah lio ah mei le electric power lei a ṭhawn chinnak ding ah Ongtan U cu a rian in an ṭhum i U Ong Han tu rian an khinh kong thawng an thanh theih a si. Cu pinah rian in phua a tong vemi palik uktu Tan Hlaing a rian in ṭhum in raltuk leikap rian ah an tuahter ṭhan i a rian hna ah a rian hna ah Zin Min Htet rian an khinh zong theih a si. An fa an tlaih khawh lo caah a nulepa telin chungkhar milu pasarih an tlaih hnanak kong. Yangkung nichuah lei sianghleirun sianghngakchia simi Kungyang Winthet i a nulepa le kumhra renglo ngakchia pahnih telin chungkhar milu pasarih sac nih ralrawlter in May nikhat zan an inn ah an tlaih hna tiah Students Union nih thawng an thanh. Kungyaung ṭhet tlaih dingin an inn ah an kawl nain an tlai kho lo caah a tangmi chungkhar milu pasarih an tlaih hna tiah Yangkok nichuahlei sianghleiruun sianghngakchia phu chungtel pakhat nih RFA ah a chim. Tuan zong ah an inn ah an ra bel cang. Mei nikhat zan suimilam hleikhat hrawng i an van rat ṭhan ah meithal voikhat an puah. Cun a tangmi an chungkhar, a pa, a nu le kum hleihnih le kum hleili ngakchia pahnih zong an tlaih hna. An dihlak fonh ah minung pasarih an si tiah a chim. An tlaihmi hna cu atu tiang Dawpung palik sakhan ah an chiah hna tiah a chimchih. SAC nih tubantuk i an tuahmi hi ramkip embassy le ramkip phu hna sinah theihternak kan tuah lai tiah Students Union phu i cathanh ah an telh chih. Gu Nyaw Win Htet cu psychology kum hnihnak kai liomi a si.

sac nih uknak a lak hnu yangkung nichuahlei sianghleirun sianghngakchia minung pahlei thum tleih an tong i mah chung cun hriamnam ruangah le hnachehnak ruangah tiin zulhphung he kum ruk thong kum thum thong le kum hnih thong thlak dingin bia an ceihmi hna minung pasarih an si tiah theih a si. Miang peng ah sac ralkap sawmli an thi, PDF nih teinak lawmhnak an tuah, Buṭalin le Saingping kar ah sac ralkap sawmli an thi, Pau Pakhuku lam ah bomb puahhnawh in palik pathum an thihnak kong. Sakaing ramṭhen Myangpeng chungah sac ralkap le CDSOM kar May nihnih kahdohnak ah sac ralkap sawmli hrawng an thi. Hliamtuarmi an tam tiah Myangpeng mipi ralkap CDSOM nih an thanh. May nikhat zinglei suimilam pasarih ah sac ralkap le palik Zakhat hrawng cu hriamngan hriamhme in Myanmar Revolution Army MRA headquarters nih an kah. PDF hna cu a himnak hmun ah hnu an pil kho. sac ralkap le palik nih sakhan mei in an khangh lio caan ah PDF nih bom in an puah hna i sac ralkap pathum an thi. Pahleili nih hliamfak an tuar. May nihnih zanlei ah Sagaing ramṭhen Butalin le Saingpin karah sac ralkap sawmli hrawng cu Chindun Yuma le a hawikom phu nih bom in an puah hna i panga an thi. U-Ohta lam ah bom pathum an puah hna, hriamngan in an puah hna i sac ralkap pahra an thi. Ohu khua karah sac ralkap panga an thi chep. Saipintlang lei ah bomb panga puahhnawh in sac ralkap panga an thi. An dihlak ah sac ralkap sawmli an thihnak kong Chindwin Yuma hawikom phu nih an thanh. Apparel ni sawmthum ah makwe ram ṭhen, pau pakhu ku lam cung keih, bom in puah a si i palik pathum an thi, paruk nih hliam an tuar tiah PDF pau battalion pali nih an thanh. CNDF Preventive Secretary in an chuh. Chin ramkulh Falam khua Balai Veng CNDF ralkap Preventive Secretary Pu Biak Lian Sang Sayapa Biak Inn cu May ni hnih zanlei suimilam pahnih ah sac ralkap nih an chuh tiah theih a si. Tidim peng ah sia a kawlmi nih bom an i lamh sual caah minung pakhat a nunnak a liam timi kong. Chin ramkulh chaklei Tidim peng Laitui khua Linṭan tlang pawngah May ni hnih ah Laitui khuami pahnih cu bom lamhsual ruangah Pu Thang Lian cu a thi i a hawipa cu hliamhma a pu, tiah khuami nih an chim. Pu Thang Lian le Pu Suan Lian cu Siatlaumi ang kawlnak ah hiti bom an i lamh sual hi a si. Pu Thang Lian cu a thi colh. Pu Suan Lian cu hliamhma fak ngai a tuar caah Mizoram ah thlop ding in an kalpi tiah khuami nih an chim. Laitui khuakam Linṭan tlang pawng ah sac ralkap nih checkei an rak tuah i CNF he kahdohnak a rak fak ngainak hmun a si. Vawlei chungah bom an phumnak hmun zong a si tiah an chimchep. Kan miphun hawi harsami hna caah inn hmun zakhat kan pek lai tiah Reverend Dr. Thawng Ṭha Thang nih a ṭialnak kong. Pathian thawng le thla a kan campiaktu mipi thawng in miphun hawi harsami chungkhar zakhat caah inn hmun zakhat kan pek hna lai. Mirang kut in kan luat hnu kum sawm sarih le kum li kan Chinmi tonbia ah a mui cemmi chan ah kan um. Cu chan cu kanmah chan he aa tong ve. Inn le lo zamtak in yangkung a rak phan i midu milo ah tarnu tarpa Nu le ngakchia rual he an um ka hmuh tikah an ca i a herh cemmi le a har cemmi innhmun zelhpiak hi ka lungthlitum le ka thlacamnak a rak si zungzal. A bik in zumhnak ah a der rihmi kan miphun hawi hna ka zoh hna tikah miphun le biaknak in an kan tlautak sual lai ti hi ka phan cemmi pakhat hi a si. Kan miphun hi mi lian pakhat kan tlin khawh nakhnga nau ngeihtam kan hau bantuk in a um ciami kan tlau lonak lai biatak tein kan i ven a hau ko. Tutan kan miphun nih a tonmi harsatnak le muihnak ahhin Kan chan he aa tong ve bantukin ngeih le chiah zeizong vialte zamtak in a rak phanmi miphun hna caah hringtu ka pa bishop CK No Chum he innhmun zakhat pekchanh khawh kan i tim. Hringtu ka pa nih hmun sawm nga a ka bawmh lai i kei nih hmun sawm nga ka chap lai. David nih Bawipa cu keimah ka ngaihchiah hrim in ka thangṭhat lai a ti bantukin Kanmah ngeihchiah tein kan miphun caah kan pekchanhmi a si lai i innsaknak tu ah bawmh kan halpiak te hna lai. Miphun hawi a harsami hna caah bawmhnak hal in kan ning a zak hrim lo. A bik in hi harnak i a um vemi kan fale hna hi fimthiamnak cawnpiak hna in le foundation tuahpiak hna in Kan khua, kan peng le kan miphun caah bochan khawhmi ah kan ser ṭhan hna lai. Kan ngeih ruangah si bak loin kan miphun tuanbia i kan tonmi a mui cemmi caan ah kan miphun he lungfah le ngaihchia in kan tuarṭinak tu khi a si. Bawipa nih a kan dirpi in a kan bawmh ko lai tiah Reverend Dr. Thawng Ṭha Thang nih a Facebook cahmai ah a langhter. April thla chung ah inn thong thum le zanga reng lo SAC le a kuttang hna nih an khangh hrawh. sac le a kuttang nih mei an khangh ruangah april thla chung lawngah rampumpi chung inn thongthum le zanga le hleili an kangkong deiterfur myanmar hlathlainak phu nih mei nikhat nithla in thawng an thanh april thla thlakhat chungah sac le a kuttang nih skangram ṭhen ah inn thonghnih le zanga le hleihnih Makwe ramṭhen ah inn zakua le sawmnga khat, Chin ramkulh ah inn hlei sarih, Ṭeningtari ramṭhen ah inn hlei nga, Mandalay ramṭhen ah inn hlei hnih, Shan ramkulh ah inn nga le Kaya ramkulh ah inn hnih, an dihlak fonh ah inn thong thum le zanga le inn hlei li angkang kong an langhter. sac nih uknak a lak ni thonghnih kul le khat february ni khat in thonghnih kul le hnih april thla dih tiangah rampumpi in inn a kaangmi thonghlei khat le zali le hlei sarih a si mah chung cun skyram ṭhen ah inn thong sarih le zanga ranglo a kaang innkangh a tam cemnak hmun a si kong they therefore myanmar hlathlainak phu cathenhning in theih a si Mah cathanh hi media pawl, khuami nuhrin covo phu le ralzaam bawmchantu hna phu hna nih an khawmhsuatmi in an thenhmi chirhchan in cazin an tuahmi a si caah vawlei relnak cun a tam deuh kho men tiah Data for Myanmar hlathlainak phu nih a chim.